स्वागत आ अभिवादन अछि अखनका ई लॉकडाउन के समय एहन समय जाहिठाम हमसभ सब गोटे घरो मे छी तऽ एके ठाम मुदा अलग अलग अलग अलग छी मुदा संग संग छी आ यह अखन के जरूरत सेहो छै एहने मे आइ के दिन मे मिथिला के एकटा एहन विशिष्ट परिवार के हम अपने सबक सोझा आनि रहल छी जे सब अपने में संगीत के क्षेत्र के शीर्षस्थ व्यक्तित्व सब छथि यदि हिनका सबके पांच भैयारी के बात कल जाए हिनकर सुपुत्र सुपुत्री के बात कल जाए हिनकर पिताजी के बात कल जाए तो सब गोटे असल में संगीत में जुड़ल छथि जुड़ल मात्र नहीं छथि खूब नीक जकाँ भेजल छथि रचल वसल छथि एहिमे से आइ चारि गोटे के एहिठाम हम आनि रहल छी चारि गोटे दू पुस्त हम बातचीत कर रहल छी सुनील कुमार मल्लिक जी के जी सुनील मल्लिक जी बड़ा प्रसिद्ध गायक संगीतकार छथि ये सब गोटे चिर परिचित छी मिथिला नाट्य कला परिषद के हिसाबे सेहो परिचित छी जे मिथिला नाट्य कला परिषदक अध्यक्ष रहत मुदा ई सब हमरा लगैया जे ई परिचय सब आनो संगे जुड़ित जाय छै मुदा एकटा ई विलक्षण परिचय जे एकटा परिवार में सब एहि तरहे अपन अपन क्षेत्र के महारथी सब सुनील जी भेला तकरा बाद रमेश मल्लिक पिंकू दिल्ली में रहिकऽ तबला में विशिष्ट काज कऽ रहा है और तकरा बाद प्रवेश मल्लिक अहाँ सब देख रहल छी जे भारतीय फिल्म उद्योग मे नेपाली फिल्म उद्योग मे सेहो बड़ा नीक जकाँ सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा चुकल छथि और निरंतर निरंतर आगा बढ़ि रहल छथि और मिथिला मैथिली के क्षेत्र में तऽ सर्वपरिचित छैहे छथिए और सबसे महत्वपूर्ण बात जे मुंबई में स्थापित भइयो कऽ वा स्थापित भऽ रहल छथि तैयो काठमाण्डूमे स्थापित भइयो कऽ मैथिलीके मूल चीज छथि बनौने एकरा छोड़ने नहि छथिन ई एकटा बहुत महत्वपूर्ण बात अछि तऽ हिनका सबके आइ स्वागत करैत छी हम एहि प्लेटफॉर्म पर आओर सबसँ पहिने हम सुनील जी से संबोधित है सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते जी केहन छी ई एकटा बढ़िया साइट जुटेलहुँ हँ ई एकटा सब दूर दूर रहि कऽ लग कोना रहि सकै छी तकर एकटा बड़का साधन जुटेबाक काज केलहुँ और निश्चित रूप से जाहि तरह अहाँ सभक परिवार अछि से आर महत्वपूर्ण भऽ जाइए अखन हम सब स्क्रीन में देखलहुँ सुनील जी आयल छलथि पिंकू आयल छलथि नेहा नेहा जकर गीत हेतै दीदी के बियाह सेहो देखा गेल अछि और प्रवेश अखन धरि प्रवेश एक बेर किछु बाजि कऽ अहाँ उपस्थित होइयौ सबगोटे प्रणाम हाँ प्रवेश पूरा हारमोनियम तारमोनियम सारा संसाधन लऽ कऽ छथि बैसल आ हम तऽ गाम पर छी बस्तीपुर में सिरहा जिला के लहान बस्तीपुर में तब सुनील जी ओहुना ई सब गोटे अपना अपनी में बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व छथि लेकिन मेह एहिमे अहीं छियै अखनो आ रहबै हमरा लगैए तऽ मेह जे छै आ, पता नहि आइ काल्हि मेह लोक कते जनै छथिन खेती पथारी उठि रहल छै खेती पथारी से लोक उठि रहल छै तऽ तेहन मे शब्द सब सेहो हराइत भोतलाइत जा रहल छै मुदा हम अ, खलील धनतेजवी के ओ शब्द मोहन पाड़ी जी जगजीत सिंह छैत गौने जे अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ अब मैं राशन की कतारों पे नजर आता हूँ तो ये तो विभिन्न ठाम छे एकरा बिसरवाको नहीं छे आ एकरा हम सब चाहे जत रही जना रही पकड़ के बैसल छी तो तै दुआरे अपन माइट पाइन के एकटा गीत गोसाउनी गीत विद्यापति गीत से कनेक शुरुआत करियो सुनील जी बस पूरा नहीं गाबे के छै बातचीत हम सब बेसी करब से द्वारे भाई जी बजाबो के छै नहीं बजा का शायद गड़बड़ा जा जय जय भैरव जय जय भैरव

जय जय भई कवि रसूल बहुत सुंदर बहुत सुंदर सुनील जी खाली हमरा सबके ई तकनीक के प्रयोग तो हम सब कर रहल छी मुदा बहुत नीक जकाँ साथ नहि दैए ओ हमरा सभक देश कोषमे जाहि तरहक संसाधन सब अछि इंटरनेट सब अछि तते जोड़गर नहि रहैए ताहि दुआरे हमरा लगैए जे कनि गड़बड़ भऽ जाइए आ हम देख रहल छी जेना फोटोए सब जे देखा रहल अछि तऽ प्रवेशके बड़ा फरिच बुझाइ छनि प्रवेश अखन की सब चलि रहल अछि मुम्बईमे

एकटा छै बनारस वनीला के मूवी आबि रहल वनीला से कह रहल छी आरो एक दूटा छै एकटा एहि बीचमे देखैत रहै छी जे अहाँ व्यावसायिक काज भले ही अनेको करैत रही मुदा मैथिलीके लेल किछु ने किछु किछु ने किछु करैत रहै छियै अखन की भऽ रहल छै अरमान भाईजी लेटेस्ट काल्हि एकटा गाना हम सब रिलीज कर रहल छी नेहा के बाकी मैथिली कतौ चलि जाए तो मैथिली तो रहबे करते हो आदत भ गेल छै बच्चे से बिल्कुल ओ प्राणवायु छियै हाँ हैबिट में छै वो मैथिली छोड़ दे बुझे तो कतौ छै ने मेन जे रास्ता छै से मैथिलीए छै साइड में जेबै बिल्कुल बिल्कुल तो नेहा के बात केलहुँ नेहा के कहैत देरी नेहा के अनेक अनेक गीत से अनेक तरह के परिचय छनि मुदा लोक के मन मस्तिष्क में ओ एकदम बुच्ची नेहा हमरा सबके तो अखनो लगैया जे वह है हेते दीदी के बियाह ई कहैत देरी अखनो नेहा के एहि गीत से चिन्ह वाला वा तकरा बाद अम, ई हमर बौआ चांद सन एहि गीत से चिन्ह वाला बड़ बेसी छथिन अखन ई बैसाख मास अछि जखन हम ई सब रिकॉर्ड कऽ रहल छी बातचीत कऽ रहल छी एहि बेर मुदा बियाह नहि भऽ रहल छै बहुतो बर कनिया सब अखन खास कऽ कऽ बर सब कहि रहल हेथिन अम, ओ जे गीत छनि चंद्रमणि जी के हरिनाथ जी के गेलहा जे हमरो करा दे बियाह ई इएह सीजन छै हँ। नहि छै एहन मे नेहा अहाँ ओ गीत कनि एक बेर मोन पारि कऽ मोन हेबे करत किछु गुनगुना दियौ तकरा बाद अखनका अखनका गीत में चलै छी नेहा।

काल्हि जे रिलीज भऽ रहल छै हमरा लगैया रिलीज तऽ हेबे करतै इहो जखन हम सब सामाजिक संजाल में देबै तऽ ताबत अहाँके हाँ। रिलीज भऽ गेल रहत मुदा रिकॉर्ड के हिसाब से ई किया नहि हुए जे एहिठाम कनिक सुनि ली हमसब हमरो बलम जे

हम्म, बहुत बढ़िया अब पता नहीं नेटवर्क हमर कमजोर है कि वही ठाम नेहा जत छथि तई ठाम के कमजोर है से नहीं कहे मुदा आवाज रुक रहा है हमू छी कनी हम त गाम में छी कनी संसाधन सबके अभाव है तथा अब एक बेर पिंकू लग चले छी पिंकू रमेश मल्लिक एकदम तबला के अखन विशिष्ट हस्ती टिंकू की सब चलि रहल छै एकटा स्कूल में तऽ अध्यापन भइए रहल छै और भाईजी हम स्कूल में छो छी तकर बाद प्रोग्राम वगैरह फ्रीलांस प्रोग्राम वगैरह करै छी हम्म, आ तकर बाद सिखेनाइ मतलब होम ट्यूशन वगैरह सेहो करै छी हम्म। जे काम भेट जाइए तबला सम्बन्धी ओ काम करै छी और दिल्ली में तबला संबंधी काम के अभाव तऽ छै ने

आ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ, सुनील जी और एहि लॉकडाउन के समय जे छै एकरा बहुतो गोटे बहुत तरह व्यतीत कऽ रहल छथि अहाँ एहि समय में की कऽ रहल छी आ, मुख्यतः दू तीन टा काज करैत कऽ रहल छी एकटा तऽ भेल जे आ, किताब सब बहुते छलै कि पुरान किताब सब जकरा सबके एकटा संकलन अथी बनेलहुँ हेँ अहं, एकटा कैटलॉग जकाँ बनेलहुँ हेँ बहुते किताब छै आब अलमारीमे हटै नहि छै अहं, तकरा सबके एहि बेर इनलिस्ट केलहुँ हेँ ओकरा सिस्टममे लाबि कऽ ओकरा राखऽके प्रयास कऽ रहल छी एखन अहाँके बड़ा सुन्दर ढङ्गसँ सजाबऽके एकटा काज केलहुँ बहुत बहुत गजब काज भेल हम्म, बुझलियै किताब आ बहुते किताब छलै जे किना कऽ आयल अछि लेकिन ओ फेकल छलै हम्म, आयल छलै ओ देखने नहि छलियै सेहो किताब सबके एकटा अ, राखि कऽ बढ़िआँ से आब ओकरा पढ़ऽ के हिसाब से बहुत तो किताब नहि पढ़ने छी सेहो सब आब पढ़ऽ के एकटा काज शुरू केलहुँ हेँ संगे संगे किछु अहाँके अमीश के ओ पुस्तक सब जखन निकलल है राम रावण आ तकर बाद अहाँके सीता ई अच्छा सबके सेहो अध्ययन केलहुँ हेँ कनि मनी संगे संगे किछ कम्पोज सब सेहो केलहुँ हेँ हम्म, आ हम अहाँके एकटा डॉक्टर धीरेन्द्र के हाँ, हाँ, एकटा लेटेस्ट जे एखन कोरोना के अ, लेल छै ताहिसँ संदर्भित अखन अहाँके अछि डॉक्टर धीरेन्द्र डॉक्टर अखन के कोरोना सम्मिलित कोनो संदर्भ अपन के संदर्भ में की करक चाही हमरा सब के अगर किछ मैसेज छै जे हमरा सब के जीतक जीतब जरूरी अछि हां बहुत पर छै हुनकर सुनाउ ने सुनाउ ने तै पर हम आके कन सुना दै छी हल्का

एकदम सार्वकालिक गीत छै सार्वकालिक गीत हाँ। अखनका संदर्भ में अहाँ जोड़ के एकरा हमरा लगे केलहुँ बहुत बढ़िया ट्यूनिंग सेहो अछि भेल आ हमरा लगे डॉक्टर धीरेन्द्र सन व्यक्तित्व के जे रचना सब छनि ओ कोनो न कोनो हिसाबे अबैत रहबाक चाही खास कऽ कऽ हम्म। हम सब जे नेपाल में साहित्य सृजन में मैथिली के विभिन्न आयाम में जुड़ल लोग छी हुनका सबके बेसी दायित्व भऽ जाइए आ एकरा अहाँ बड़ा नीक ढङ्गसँ कार्य रूप देलियै सुनील जी बहुत बहुत अहाँके एकरा लेल हमसभ आभार सेहो व्यक्त करब चलू ई तऽ एकटा छैहे आ, प्रवेश प्रवेश किछु सुनाबऽ अखन जे बनल किछु चीज सब छै जे मोन हुआ जे नहि अखन आन ठाम अथी एहि सबमे देलासँ सेहो हेतै से बला नहि अब जखन लोक व्यावसायिक भऽ जाइए तखन तऽ बहुत रासे बात सब भऽ जाइ छै ओकरा किछु चीज के जोगा कऽ राखऽ पड़ै छै जाबत अथी नहि होय सोचऽ पड़ै छै भाईजी हँ हँ सही बात छै सोचऽ पड़ै छै कथी गाउँ निकाल आँ

हम्म कौन कौन बड़ी सर साल मैं लागत हम्म बदरिया हुआ वो सब अखन नहीं लाबऽ चाहै छी बाहर हँ, नहि, नहि, वा- इएह हम कहलियै अ, किछु चीज तऽ एहन होइ छै खैर अखन एकटा हम चर्चा करी जे म, एहि बेर फगुआ के जे ओ गीत छै परदेसी आले धोतिया रंगावे गोरिया अचानक जखन प्रवेश के ओहिमे प्रवेश भेलै तऽ ओ गीत के नव तरहे पाँखि लागि गेलै आ खूब मैथिली फेर एक बेर जकरा वायरल कहल जाइ छै ई शब्द पता नहि कते ठीक कते नहि ठीक मुदा ताहि तरह ई व्यापक भेलै एकर ख्याल कोना आयल की की केल से कनि बताबऽ ने परदेसिया बहुत पहिले से गबै छलिए हम्म, लाइफो करै छलिए लेकिन होली में सोचलिए बैसल रही हम्म। कहली किछु होबाक चाही हम्म। अभी बहुत कोई के होली सुन लेलिए त आ तै में तते लाइव सेशन सब सुनलिए हमरा बुझायल जे एकटा पहल केनाइ जरूरी छै मतलब हालांकि आइ काल्हि के बच्चा छै जे से अपन घर सबके धिया पुता सब बॉलीवुड सुनै छै हम्म, हम्म, हम्म, अहाँ वही लेवल पर प्रेजेंटेशन नहीं करबे मैथिली के हम्म, अहाँ के वैसे इंटरेस्टेड नहीं हेतै हम्म, हम्म, ओ सोचि कऽ हम कहली जे परदेसिया में किछु होबाक चाही फेर एकटा साथी के जोड़लियै हम्म, तब सोचलियै जे अच्छा ई इंग्लिशो पार्ट गबै छै तब एक एक इंग्लिश पार्ट कंपोज केलियै हम्म, ओकरा दुनू के फ्यूज कऽ कऽ तब आइ काल्हि के जे अरेंजमेंट स्टाइल छै ओ कऽ कऽ तब हम हम ई नहि सोचलियै जे ई बहुत हिट भऽ जेतै हम अपना तरफ से कंट्रीब्यूशन तब तऽ सबसे एहि समय महत्वपूर्ण छै अहाँके जे टेक्नोलॉजी के जे प्रयोग भेल छै ने जीरो बैलेंस पर जीरो एक्सपेंस पर ही अहाँ के अ, गीत रिकॉर्ड भेल छै हम्म, बहुत महत्वपूर्ण ई भेलै जे ग्लोबल सिचुएशन के कोना के अहाँ एक जगह पर एक पॉकेट में एकटा जगह पर लाइव लेली ई और बड़का कंसेप्ट हमर मुख्य ई कंसेप्ट छै हमरा एक्चुअली ये इमेजिनेशन रहे मतलब पहले सोचलिए जे इफ होली के वीडियो बनाबी तो बिना प्रोड्यूसर के अहाँ होली के वीडियो केना कल्पना करबी हूँ हूँ अहाँ अपने खर्चा करू कैलाकि होली में अहाँके बड़का बड़का टेक्नोलॉजी चाही ओते भीड़ भाड़ चाही हूँ हूँ तऽ हम सब सोचलियै चलू सिंगिंग वीडियो बनबै छी तऽ फेर सोचलियै तीन चारि मिनट हमरे सबके मुंह देख कऽ लोग बोरे भऽ जेतै होली में हूँ हम दिमाग में आइडिया आयल जे केला जे एकरा एक बेसिकली सेलिब्रेशन छै हैप्पीनेस छै हूँ हूँ ओ स्प्रेड करे के हम सब के एक मैसेज के लिए शायद अहू के लद भाई जी भाभीओ के लेल बिल्कुल रही हां तो या हमरा का है हाँ। माने पुरदीस हम रही ओइ ठाम इनका नहीं तालमेल मिललन ते द्वारे हमरा का उस तो शॉर्ट भेजने रहे जे एहन टाइप हमरा किस भेजू जे डांस हम्म। करे जकरा कहली जे डांस इंटरेस्टेड छी डांस में वो हमरा मैसेज करू मैसेज हम्म। के उनका एक क्लिप भेजलिए ऑडियो क्लिप जे में अथी नहीं के लिए रिवील जे यह गाना छै हम सिर्फ बीट देलिए हां हां

आ तकरा एक रति सुड़िया दै के छै अम, अपने तेहन आँखि पाँखि छै जे कतौ से कतौ एहन प्रेजेंटेशन छै भाईजी प्रेजेंटेशन हम उहे बात कहलिए जे अहाँ परदेसिये के ढोलक हारमोनियम पर जे गप केलिए ओहो अलग मजा छै हम्म, हम्म, लेकिन आइ काल्हि के अहाँ यूथ के ओकरा जोड़त चाहबै हम्म, तो शायद कतौ ने कतौ नहि इंटरेस्टेड हेतै बिल्कुल बिल्कुल आइ काल्हि यूथ के कान में दोसर किछु सब चलि रहल छै शकीरा चलि रहल छै हॉलीवुड बॉलीवुड

तऽ हमरा लगैया एहि तरहक काज एहि तरहक सोच बहुत महत्वपूर्ण तऽ फगुआ तऽ बीत गेल छै मुदा ओ हैप्पीनेस के चीज छियै अखन ई कोरोना काल मे लोक के मोन मे कतौ ने कतौ एक तरहक संत्रास छै एकदम अबूहपना छै तऽ एहन मे हमरा लगैया जे कनि दू लाइन गुनगुना देला पर ओहो नीके रहतै इएह नव

अ, सुनील जी कनिकाल चली हम सब इतिहास में जखन हाँ, हाँ। मानि लिअ मात्रे एकटा मैथिली नाम रहै छलए जे भेटै छलए से मैथिलीमे गाबि ली करैत चली पहिने तऽ इहो नहि छलै जे नहि ई संगीत होइ छै ई एना होइ छै जे होइ छै मैथिली होइ से कहि कऽ शुरू भेल यात्रा आब एतेक व्यापक अछि भेल यदि अहाँके परिवारमे मात्रे देखल जाय तऽ अखन ई चारि गोटे जे देखा रहल छी से कम से कम इंटरनेशनल फिगर छी म्यूजिक के क्षेत्र के एहिसँ मैथिली धीरे धीरे कोना गेलैए आ ओ समग्र में एतबे चार गोटे के बात नहीं छे अखन गाम गाम में स्टेज स्टेज पर यूट्यूब सब में छाड़ल रहे छे अब निक बेजा अलग बात छे लोक जखन ग्रहण करै छै तऽ कतेक आदमी शॉर्टकट ग्रहण कऽ लै छै आ शॉर्टकटमे जाए भेटल लेकिन ओ जे बिया छिटनाइ जे रहै ओहि बिया छिटनाइ वाला काल के कोन तरह अहाँ देखै छियै सबसँ महत्वपूर्ण रहै अपना सबके ओ समय मिथिला नाट्य कला परिषद मे जुड़ाव आ खास कऽ कऽ महेन्द्र मलंगिया लगायत के गुरु डॉक्टर धीरेन्द्र अ हँ लगायत के लोक सब जे अपना सबके एक प्रकार से गुरुकुल शिक्षा जकाँ बुझियौ ने एकटा आवाज कनि कटि संस्कार रहल जकाँ हमरा सबके देल गेल अपना भाषा के संस्कार हूँ देल गेल भाषा के महत्व की होइ छै एकर संस्कृति के रक्षा करब की होइ छै ओतऽ कहियो अलाय

आ संग संग ठट्ठी कहलिए मिथिला नाट्य कला परिषद के तत्कालीन ओहि समय में अध्यक्ष रहथि आ अ, एकटा महत्वपूर्ण हम तऽ कहै छी एकटा जय दिन बैसे चौपायर एकटा विशिष्ट विषय के लऽ कऽ दृष्टिकोण से साहित्य के विषय पर बैसार होय। तऽ से कतौ ने कतौ हमरा सबके ओ संस्कार मैथिली मिथिला एकर संस्कृति प्रति हमरा सबके जागरूक केलक ओहि समय से आ तैं लऽ कऽ ओ सृजना करबाक जे एकटा जे छै ललक कहियौ एकटा भीतर से जे एकटा कहै छै जे हम बलिष्ठ भऽ कऽ उपस्थित आयब अपना हम्म। भाषा के लेल संस्कृति के लेल किछु कऽ सकै छी हमसभ तेहन रूप में कतौ ने कतौ अपना सबके कोच ओ समय छै महत्वपूर्ण जे भेटल हम्म। ताहि के कारण से हमरा बुझैया हमरा में गीत गाबे के प्रतिभा अइ संगीत के प्रतिभा अइ ओ संगीत हम करऽ लगलहुँ जे

बिल्कुल अही के देलो माइले एते महत्वपूर्ण काज सब करल छै ई कहऽ के अर्थ हमर ये छै जे ओ कतौ ने कतौ ओ बीज ओतै से आयल छै से हम कहऽ चाहै छी आ, ई बीज के बात भेबे कयल हम पिंकू से बड़ी काल से नहीं छी बतियाल पिंकू पिंकू के एहि दिस में आकर्षण हमरा मोन अछि जे ताहि समय में पिंकू ओ बाल गीत सब गबैत रहे खास कऽ कऽ अमरेश के बड़ा नीक रहे जे एकटा कोन गीत रहे ककरा कहू हम असली नकली है ना हमरा किछु नहि बुझाइया वा एहि तरहक आ, आ पिंकू के सेहो से रहै से छलै तऽ तकरा बाद ई तबला दिस एनाइ आ एहिमे एकदम पिल के लगनाइ एहिमे ओहि समय के जे माहौल रहै तकर की भूमिका रहै पिंकू भाईजी एमे रहे कि मतलब हमर फैमिली में सब कोई गीत गबथिन हमहू रही गीत गबैत हम्म, हम्म। और मतलब ठीक ठाक गबी गीत तब ई भेल जे नहि सब कोइ आब हम काठ पर बजा कऽ बजबियै तबला तकर बाद मतलब अथी बजा कऽ रिदम बजा कऽ गबियै तऽ सब कहथिन जे मतलब तू बढ़िया बजा के गबै छै बढ़िया रिदम तू तबला सीख यहाँ पर तऽ हम कहलियै तब तबला सीखक चाही तऽ तबला सीख सीखऽ लगलियै शुरू में तबला सीख के फेरो बात भेलै जे नहि आब बजा रहल छी तऽ धीरे धीरे फेरो काठमांडू जाके बजेलहुँ ओतौ सिखलहुँ हम्म। फेर ओतऽ से दिल्ली एलहुँ तब फेरो सिखलहुँ मतलब इहे पैसा तब भेल जे नहि आब इहे इहे चीज इहे क्षेत्र में लागल चाही से बात हम्म। आ एहिमे एकेटा बात कथी कहब पिंकू के संदर्भ में जे कहलियै ने हाँ। ई परिवार में एक प्रकार के सांस्कृतिक सांगीतिक संस्कार छे हम्म। ए हमर बाबूजी हमर बाबा ई सब जगह से ओ संस्कार कतौ ने कतौ हमरा सब में आयल छे। हम्म, हम्म, जे ककरो किछु सिखाबऽ नहि पड़लै जखने बच्चा जन्मै छै अखने पार्थ छै अखने अवनी छै ओकरा सबके देखबै तऽ ओकरा कोनो कोच के जरूरी नहि छै अब अपने मोने तबला ढोलक जे पर भेटत ओ किछु ने किछु अहाँके करैत रहत हम्म। ई एकरा अ, पिंकू मे से ओहि प्रकार से मतलब अ, बजबऽ के बीटिंग करऽ के अवस्था हमसब देखलियै ओहि टाइम मे तऽ लागल जे नहि जे एहिमे किछु कऽ सकैया चूँकि संस्कृति के आ संगीत के संगे लऽ जेबाक हमरा सबके अपना बड़ा हिसाब से लागल रहए जे नहि हमसब कथू कऽ सकैत छी लेकिन म्यूजिक के नहि छोड़ि सकैत छी हम्म। ताहि दुआरे एकटा टीम बनेनाइ सेहो महत्वपूर्ण रहै हमरा जने हमरा बुझाइया एकटा समय छै जे एकटा टीम बनाबी हमसब एकटा मलिक परिवार के एकटा समूह निर्माण होय हम्म। ओहो हिसाब से एकटा तबला पक्ष के धरे जेना अहाँ ध्यान हैत अहाँके अहाँके तऽ नीक जकाँ ध्यान हैत प्रवेश के हारमोनियम बजाबऽ के देल गेलै हम्म। अहाँके एकदम स्पष्ट याद अछि हमरा एकटा सुनै- हारमोनियम बजेलकै एकटा हम- तबला हम- बजेलकै हम हम एकटा गाबऽ वाला छै प्रवेशे से हम ई पूछऽ चाहब अ, प्रवेश के अ, छोट में हाँ। देखे छलिए इवन अमरेश बड़ा स्टार रहा पिंकू सेहो आबे मुदा प्रवेश के कतौ खासे नहीं देखल जाइ छलै एक बाएक ई भयानक हारमोनियम प्लेयर के रूप में आयल और बढ़त गेले अखन जे छिए तो प्रवेश में ई चीज फिर कहिया आयल हमरा हमरा में सबसे लेट आयल छै भाईजी हमरा घर में तब जहिया इको भाईजी अमरेश सब स्टार रहे तहिया तक हम ऑडियंस में बैस के देखिए हां से से हमरा सब के देखे हमरा बहुत एकटा पुरान बात मन पड़ रहा है एगो भाई अहाँ साथे साक्षात्कार भेल रहा हमरा अपने याद है कि नहीं तऽ पहिले रहै जे जकर मतलब केकरो फैमिली के छै तऽ स्टेज पर बैस कऽ या स्टेज के साइड में जे विंग रहै छै हम्म, ओहि में बैस कऽ देखऽ के अथी रहै छै हम्म, हम्म, हम्म, तऽ हम हम गेलियै ओहिठाम बैसऽ विंग में मिनाप के प्रोग्राम रहै हाँ, बिना के प्रोग्राम रहे था भैया का भी रहथिन पिंकू भाई जी रहथिन अमरेश रहे हम्म। हम साइड में बैठ गेलिए स्टेज ला हम्म। हम तो या कथू नहीं करत रहे अनाउंस करत रहे यहाँ अच्छा तो हमरा कहलकै अहाँ कथी करै छियै जाओ ऑडियंस में बैसू हमरा कहलकै तऽ हम कहलियै नहि हम हमर भैया गबै छथिन भैया गाय गबै छथिन एकटा भैया तबला बजा रहल छथिन ताहिसँ हम गबै छथिन हमर महाराज अहाँ बैसबै तऽ भीड़ भऽ जेतै अहाँके भैया गाबि रहल छथिन अहाँ थोड़े गाबि रहल छी अहाँ जहिया गायब तहिया बैसब अहाँ ऑडियंस मे जाउ ओहिठाम हम ऑडियंस मे चलि गेलियै ओतऽ सोचियै तू तोरी नहि मतलब हमरा नहि गाबे आयत तऽ ओतऽ नहि बैसऽ देत कोइ एक बच्चा वाला जो मानसिकता रहे ओहि टाइम में हाँ, हाँ, हाँ, से रहे दोसर बात हमरा घर में हारमोनियम किन के अनलखिन भैया हम्म। आ भैया जे अनलखिन तऽ हमरा सबके छुबो नहि देथिन हालांकि ओ इंडिया से किना के आयल रहे हाँ, आ एक तबला रहे ओ माइट वाला हाँ, तऽ जहिया सब चलि जाइ आ घर में हम अकेले रहियै तऽ हम केकरो देखबी नहि जे हम बजबै छियै हम्म, हम घर लगा के आप पता नहीं की बजबिए लेकिन बजबिए हम्म, एक दिन रामनारायण भाई जी हम्म, कतौ से ओहिठाम एलखिन हमरा देखलिन बजबे आग चले हम्म, तो हमरा पहिल गाना सिखा देलक दिल दीवाना बिन सजना के माने ना हम्म, ओकर-

ई तऽ सिखनाइ के अथी भेलै जे एकटा परिवार में जे संगीत रहै पहिले से माहौल रहै हम्म। भैया सब लागल रहथिन हम्म, दोसर परिवार भेल हमर मीना हम्म, जतऽ से हमरा ई संस्कार आयल जे नहि अपन भाषा प्रति हम्म, आ भाषा प्रति केना ईमानदार ईमानदार भऽ कऽ काम करब आगा केना बढ़ायब एकरा हम्म, अपन भाषा के जे अ, चीज सब छै ओकरा केना आगा बढ़ायब हम्म, ई संस्कार हमरा मिनाप से आयल हम्म, हम्म, ओहो ड्यूटी भैया सब जाती मिनाप में तऽ ओहिठाम हम जाय लगली ओहिठाम जे डिस्कशन होइ भाईजी जे ओहिठाम देखिए जे मने एज कहै छै ने एज अनुसार लेकिन मतलब देखिए बड़का से छोट से विषय एक माहौल बने छले पहिले आब बने छै कि नहीं मालूम तो वही में हम सब बहुत सीखने जे रंग बिरंग के डिस्कशन होइ छले साहित्य संगीत नाटक सब चीज डिस्कशन होइ छले फिर एक बीच में कविता कवि कथा गोष्ठी शुरू भेले बिल्कुल ई सब अटेंड करैत करैत ओ कतौ से जे बीज के बात करै छलै अपना बिया छीटा के बाद से कतौ ने कतौ हमरो पर पड़ि गेल पड़ि गेल आ ओ मल जल उहे बिया हाँ, हाँ तो उहे धीरे धीरे वो नहीं है हम अब सीखे सीखे फिर पता नहीं कता कता से शुरू के लिए कता पहुंच लिया अखन अता छी इएह छै आ, बिल्कुल और हम सब ई कामना करै छी जे ई ऊपर मुहे के यात्रा और और और ऊपर जाए अ, और वो जाइए रहल छै ई गति जे छै से बड़ा नीक गति छियै एक बाइक ऊपर गेनाइ सेहो कहियो काल के खतरनाक होइ छै आ स्टेप बाय स्टेप जे ऊपर जाइ छै वो बेसी काल तक टिकल रहै छै आ से हम सब देख रहल छी आइ काल्हि कनि एम मे चेंज भेलैए मतलब हम्म। पहले चले जे अहा के फिल्मी दुनिया में म्यूजिक तरह के हम्म। अहा वही के प्रति कंसंट्रेट भ के फोकस भ के अहा उमर ध्यान दे छिए बाकी किछ ध्यान नहीं दे छिए हम्म, ड्यू टू टेक्नोलॉजी आ सब आई काल कहबे माने एक सिंपल भाषा में तो सब आदमी एक एक चैनल के मालिक है बिल्कुल मतलब अहा के जब ग्लोबली आ स्प्रेड कऽ सकै छी ओकरा तऽ ओहि सम्बन्ध हमरा लागल कि नहि अपन भाषा प्रति सेहो काम करबाक चाही ओहि लए हम कंटिन्यूसली मैथिली मे एकटा पैरल वही स्टैंडर्ड के एकटा चीज हम देख रहे छी जैसे वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो बाकी बॉलीवुड के लिए छे तो वो छे संघर्षरत छे चले रहा छे मेन छे वो हम मैथिली के प्रति बहुत सीरियस छी मैथिली के लिए हम हम चाहे छी जे स्टैंडर्ड बने एक टाइम स्थिर ठार हो एकदम महत्वपूर्ण बातो छै सुनील जी के शायद नामो याद हेतन हमरा नाम नहीं मोन पड़ैया एकटा डेरिन बैबिल की कथी दन छै एकटा अश्वेत क्यो दार्शनिक विद्वान कही जे कहने छै जे संसार में जीव के लेल गोरका लोकक भाषा प्रयोग करऽ पड़ै छै जानऽ पड़ै छै मुदा सब दिन जीवऽ के लेल अपने भाषा चाही तऽ बड़ बढ़िया जीवऽ के लेल किछु कयल जाय फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमायल जाय ई कयल जाय और मुदा सब दिन जीवऽ के लेल तऽ अपन माटि के जे काज छै अपन भाषा साहित्य संगीत के जे काज छै ओ बेसी टिकाऊ होइ छै आ एकर उदाहरण हम सब नेपाले में बहुतो व्यक्तित्व के संदर्भ में देख सकै छी जे कि मिथिला क्षेत्र के लोग मैथिली भाषी नेपाली के कोनो एकटा खास क्षेत्र के उत्थान में बड बेसी योगदान बड़ बढ़िया वो जाबत केलखिन है भेल हेतन लेकिन जहिया हुनकर निधन भेलन क्यों बुझबो नहीं केलकन ई दू चारि टा उदाहरण छै हम एहिठाम नाम नहि कहऽ चाहै छी आ, तऽ अपन समाज अपन माटि पानि ताहि दुआरे सेहो चाही से हमरा लगैया कनि काल हम नेहा दिस अबै छी नेहा के तऽ ब- म, जन्मे काल मे लगभग लगभग ओ संगीत के माहौल बनि गेल रहे संघर्ष काल मे तऽ सुनील जी रहथि टिंकू सब प्रवेश सब देख कऽ ओ देखलक नेहा जन्मते संगीत के एकदम विकसित रूप में जन्म ले ओ का की भूमिका रहल एहिमे न छलै आ मतलब बड़का भेला रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करऽ सँ पहिले अ, जे एकदम छोट रहिए सब कहै छै जेना हमरा कनि मनि याद है बेसी तऽ याद नहि है हमरा लेकिन सब कोई सिखावे छले एतऽ सब कोई सिखायल जाय छले आ प्रोग्राम करे छलिए स्टेज पर तो पापा साइड में ठार मतलब पकड़ के गीत गवावे छलखिन ना आरो ना तो मतलब गीत गावे में कनी कनी इंटरेस्ट गेल आ ताहिके बाद रिकॉर्डिंग भेल हेतै दीदी के बिया फर्स्ट गाना ओतऽसँ मतलब लागऽ लगलै जे किछु कऽ रहल छी शायद गीत में तब तक ओते समझ नहीं छलै एक्चुअली हम कह की रहल छी धीरे धीरे धीरे धीरे जाके पता चलले जे मतलब इंटरेस्टेड छै मतलब म्यूजिक में तो गीत में इन्वॉल्व भेली

हँ लागल छै एहि चीज मे तऽ ओहि चीज मे हम चाहबो करबै छोड़ि देबय के तऽ ओ नहि छुटि सकैत छै हमरा से ताहि दुआरे ओ कोनो ने कोनो तरह से ओ रिलेटेड भए रहल छै हम चाहियो रहल छी तैयो ओ नहि छूटऽ सकि रहल छै ताहि ले ओ पूरा इन्वोल्व छै हम ओहि चीज मे आ अपना तरफ से पूरा प्रयास कऽ रहल छी जे

अपना सबके घर में लागुए नहीं छै चाहते लेकिन मूल धार किया नहीं बन सकले नेहा के नेहा सन प्रतिभाशाली ब- बच्चा संगीत में एते बढ़िया केल ओकर मूल धार संगीत किया नहीं बनले हमरा कनी के ओ- इहो जिज्ञासा है

अ एकटा कोनो चीज के समय होइ छै ओ समय पर जा कऽ ओकरा एक्सप्लोर करतै आ खास कर के हम तऽ ओकर प्रयासो केने रहियै जे बी म्यूजिक मे एडमिशन लऽ लिये आ एखनो ओकर प्रयास जारी छै एखनो कोनो बड्ड बितलै ले समय नहि छै एखनो ओ चाहे तऽ ओकरा आब एक्सप्लोर करय पड़तै अपना आपके म्यूजिक के लेल तैयार करऽ पड़तै आ तैं लए कऽ अखन आब कहने छियै जे तों म्यूजिक ओहिठाम सीख जाकऽ आ गुरुजी सबसँ भेंट कर ओहिठाम जाकऽ बैस कऽ एकटा विधिवत अ, मतलब सीखऽ के काज अ, करै से एखनो हम ओकरा कहने छियै हम्म। तऽ हमरा जन बुझाइए जे दस एगारह क्लास के बाद जे छै से कतौ ने कतौ ओहिठाम भटकाव आयल छै ई बात हम स्वीकार करै छी हम्म। दस एगारह क्लास के बाद में अ,

हम्म। हमसब कहि सकै छियै कि नेहा अ, के एकटा ट्रैकिंग करऽ के दौरान मे कतौ ने कतौ ई प्रॉब्लम हमर हमर सबके अपन व्यक्तिगत अछि ताहिके हम्म। कारण से भेल छै जेना एक गलती बड़का मेजर गलती छै लेकिन नहि, एना नहि। नहि छै पूरा इहो- मतलब इहो इन्वॉल्व बात तऽ नहि कोनो छै। ने कोनो तरीका से छली है हम्म। एना नहि छलै जे पूरा अलगे हो गेल छलियै कोनो ने कोनो तरीका से ओहि चीज मे इन्वॉल्व छलियै

हम यहाँ जखन ग्रो करैत रहे टेंथ पास केलकै तखनो हम भटैके रहल छी अखनो भटैके रहल छी हम्म, हम्म। एकटा खास अहाँ कहबै जे हम बाप रे ओहिठाम पहुँच गेलियै आब कथू नहि छै तेहन नहि छै म्यूजिकली हम बहुत जा रहल छी हाँ, हाँ। म्यूजिकली ग्राफ बढ़ि रहल छै लेकिन जे एकटा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली दुनिया छै दुनियामे रहनाइ सर्वाइव केनाइ हम्म। ओ चीज कतौ ने कतौ हमसब देखलियै जे बौआ पड़ै छै नहि नहि से तऽ खैर यदि अब हाँ, एकर असर छै ओ कोनो नहि छै जे ओ नहा छोड़ि देलकै या हमसब छोड़ा देलियै हम्म, एकटा ओ वातावरण जे बनलै ने जे अच्छा म्यूजिक क्लास हमरा एखनो भटकऽ पड़त हम्म, एना की करै छी जे पहिले एकटा अपना एकटा आ, सही जगह पर आओर थकान पहुँच जाए हाँ ई तऽ हमरा भगवान देने छथि तऽ ओ जगह पर पहुँच कऽ ताहिके बाद ओकरा हम आगाँ बढ़ाबी हम्म, ई हमरा विचार से एहन ई एकटा सेफ टाइप वाला जे मानसिकता होइ छै हमरा सबके से काज केलक एहिमे जी जी हाँ हाँ जरूर जरूर वएह मानसिकता छै। जेना अखन हमर रिसेंट के जेना गोल भऽ रहल छै जे अखन आब पढ़ाई लिखाई तऽ भऽ गेलै हम्म। आब पूरा तरह मतलब एहिमे भी इन्वॉल्व भऽ जाइ छी से वाला पूरा अखन गोल चलि रहल छै हाँ हाँ अपना तरफ से। आ, की छौ नेहा आब की छै तऽ आब की करऽ के मोन छै संगीत मे नेटवर्क नेहा के नेटवर्क कनी कमजोर भऽ गेलै खैर सुनील जी समग्र में जे देखै छियै तऽ ई पारिवारिक विरासत के संगीत में और कतऽ धरि जाइत देखऽ चाहे छियै कोन तरहक एकटा माहौल बने से से सोचै छियै पहिने तबे कही अहाँके एकटा बात तऽ पक्का विचार करऽ पड़त धीरेन्द्र जी जे लोक जे छै से पैसा कमा कऽ अन्य चीज काज करैए आ अहाँ देखैत हेबै जे हमरा परिवारमे हम स्वयं स्टूडियो बना लेलहुँ हम्म, जे चालीस चालीस लाख रुपया लगा कऽ स्टूडियो बनेलहुँ जकर कोनो भविष्य नहि छै खासे देखबै तऽ कतहु आमदनी नहि छै लेकिन ओ खींच रहल छै चलि रहल छै कतौ ने कतौ सांगीतिक जुड़ाव छै लगाव छै तैं केओ एते एक्सप्लोर कऽ सके कोई लाइक सके राखि सके बात पक्का छै ताहि दुआरे संगीत प्रति हमरा सबके विधवत भीतरी मन से हम सब लागल छी से हम कह सकैत छी लेकिन प्रवेश सेना कहलक बहुत बढ़िया बात कहलक है जे एते केला के बावजूदो जे एकटा स्टेबिलिटी छै जी आ जतऽ कहै छै नहि आब हम एहि मुकाम हासिल कऽ लेलहुँ से एखनो ओ नहि छै एखनो स्ट्रगल चलि रहल छै एकटा संघर्ष के से स्थिति तऽ एकटा ई चलि रहल कहऽ पड़त जे खास कऽ कऽ मुंबई फिल्म इंडस्ट्री जे छै ओहिठाम यदि गायक सबके विगत हमसब देखी मोहम्मद अजीज सन लोग अ, मानि लिअ असमय चलि गेला चलि मात्रे नहि गेला कोनो समयमे हुनकर नामके तुति बजै छलनि हेँ से बाद में एक हाँ। साधारण सन भऽ रह गला अखन शब्बीर कुमार व अन्य अन्य बहुतो एक समय के हिट गायक सब संगीतकार हाँ। सब कतौ छथि से नहि तऽ ओ तऽ दोसरे तरहक जमाना छैहे मुदा हमरा लगैया प्रवेश जाहि तरहक काज धेने अछि ऊपर पहुँचबाक सेहो रास्ता बनबै छै आ टिकल रहबाक सेहो एकटा आधार दै छै हमरा ई लगैया आब जे छै आब जे छै से प्रवेश के एहि के अलावा अन्य रस्तो नहि छै हम ई कहऽ चाहबै हम्म। एक ई चलैत चलू इएह एकरे लक्ष्य मानि कऽ आगाँ बढ़बाक छै हम्म। एहि के अलावा कतौ डेविएट होबऽ के जरूरी नहि छै इएह एकरा शब्द हेतै से विश्वास कयल जा सकैत छै। हम तऽ इएह कहै छी की प्रवेश चाहे कतबो संघर्ष होय ओ भेटबे करतै समय अवधि

आ पिंकू के तऽ हमरा लगैया जे एकटा निश्चित अथी छै जतऽ पहुँच गेलै आब धीरे धीरे धीरे एहिमे कनेक जे अथी अबै आओर उठान एतै खसान के तऽ कोनो संभावने नहि छै की पिंकू नहि भाईजी अहाँ सबके आशीर्वाद रहतै तऽ ऊपरे जेबै मतलब हम पिंकू के जे यात्रा देख रहल छी से एकदम ओ छलांग वाला यात्रा हम कम देख रहल छी तऽ जखने छलांग केओ नहि मारै छै तऽ ओहि गतिसँ खसितो नहि छै ई तऽ जाइए के ऊपरे चढ़ऽ के मात्रे रा- आधार रहै छै सामान्यतया हम्म। अब- टिंकू एकटा टुकड़ा बजाबे हम्म फेर एक बार टुकड़ा सुनी कथी एकटा एकटा टुकड़ा एकटा टुकड़ा कोनो एहि तरहक बल्कि बाजे जे अब ओना तऽ केना कहल जाय वास्तव में ई प्रवेश से हम कहबे जे हाँ। एहन होइ छै अथी सब कह सके छी जा, अखन जानकी नवमी के समय छै हाँ, हाँ। ओकरा ओकरो आद्या अपेक्षा के ओहिठाम राख ले हम्म। एकटा चला दही ओहिठाम बजा के तबला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पिंकू ताबत से ताबत अति कर रहल सुनील जी कनिक संगीत के बारे में कनी बात करियो हमरा लगे हम सब जखन अनजाने में एक मैथिली में संगीत के परिपाटी शुरू केलहुँ हाँ। ई आशा रहै जे नहि आब ई पसरि रहल छै आ खास कऽ कऽ नेपाल दिस बादोमे जे सब केलथि है ने मानि लिअ रश्मि तकर बाद संजय यादव अन्य अन्य कतेक लोकसभ जेकि लगभग लगभग सृजनात्मक संगीत करऽ के प्रयास केलथि बादमे आब प्रवेश के एहिठाम लाइन सबसँ अलग राखि दिए लेकिन एतबा होइतो ओ पैरोडी के भूत जे छै से नहि उतरलैया निरंतर बढ़िए रहलैया अखन गीत सब जते बनि रहल छै पैरोडी आब तऽ भोजपुरियो से पैरोडी होबऽ लागल छै तऽ ई यात्रा फेर हमरा सबके कुम्हर लऽ जा रहल अछि ई अहाँके बड़ा अ, चिंता के विषय छै खास कऽ कऽ युवा टूर आ जमात खास कऽ प्रदेश नंबर दू में यदि देखल जाय तऽ अहाँके पूर्व वर्ष सिराहा सप्तरी हूँ हूँ आ सब बेसी अहाँके पैरोडी गीत सब आबि रहल छै से अहाँ कनि ध्यान देने हेबै हूँ आ हूँ ई एकटा बड़का चिन्ता के विषय छै जे एहिसँ केना चूँकि आ एकरा छोड़लो किया नहि लोक छोड़ै छै तऽ जल्दी प्रसिद्धि भेट जाइ छै हूँ हूँ खर्च अहाँके नहि लगै छै हूँ हूँ अहाँके ककरो ट्रैक भेट गेल ओहि ट्रैक पर गाबि लेलक आ अहाँके वाहवाही कमाबय के प्रयास केलक ई एकटा संस्कार जन्म लऽ लेने छै ताहि के कारण से बड़का समस्या दिखाई दे रहल छै हमरा सबके। वाहवाही भेटै छै कमाई होइ छै कि भ्रम छी कमाई तऽ कमाई तऽ मंच भेट जाइ छै हम्म, आब अहाँके प्रोग्राम करऽ लागल बीसटा मंच भेट गेल दसटा मंच भेट गेल जाहिमे अहाँके वीडियो बना लेलक लोक जानऽ लागल फलना कुमार तऽ फलना चिल- छी ई सब अहाँके जे छै से अ, हमरा बुझाइए सस्ता लोकप्रियता छै हाँ, हाँ, गंभीर अ, मतलब कहियो ने एकदम

तऽ ओहि लेल अहाँके दू पैसा केना शॉर्टकट हम कमा लेब हम्म, वही तरह सोचऽ लगै छै नहि कि हम अपने आप के एनरिच करी म्यूजिक से आ तब हम किछु रची म्यूजिक में आई आई जेना हम हमर सबके टाइम में अपन अपने रहिए भा- भैया रहथिन हम सब सब दिन ओरिजिनल के पाछा घूमैत गेलियै या तऽ फोक रहै छलै या अपने क्रिएट करू या एहि संबंध में जे डिस्कशन होइ छलै तऽ वही संबंध में हमसब घूमैत रहि गेलियै ओहिठाम भोजपुरी संगीत हावी छै ताहिके बाद जे ऑडियंस छै ऑडियंसो के उहे भेट रहल छै हूँ तऽ लोक के होइ छै जे कते जल्दी मतलब एहन कैची ट्यून बनाबी कोनो रेफरेंस देलक ओहने बना लेलक हूँ ओहिस दस कोइ आओर सुनऽ लागल ओहिस मंच भेट गेल तऽ जीवन यापन के चीज बना ले छै साधना नहि रहि गेल छै संगीत एहिसँ हम मतलब नेपाल के ट्रेनिंग मात्र करब। बात नहि यदि भारतीय क्षेत्र में देखल जाय तऽ ओहिठाम तऽ बहुत प्रतिभाशाली कलाकार सब छथि बहुत नीक नीक गायक एकदम एकदम छथि। आ हुनको एकदम, सबके रवैया इएह छनि एहिमे की कहबह तऽ हुनका सबके तऽ ज्ञान नहि छै से तऽ नहि कहबै नहि भाई एहिमे की छै एहिमे जेना रियलिटी शो सब कहै छियै ने हम्म, तऽ सिखनाइए महत्वपूर्ण नहि छै अहाँ ई पहा के एते सक्सेस भेटैया तऽ ओकरा मैनेज केना करबै हम्म, ओहि सक्सेस के हैंडल केना करबै एहिठाम की छै जे एकटा सीखो लेलाके बाद एकटा रियलिटी शो एखन जे हमरा पर्सनली बहुत खराब लगै छै अहाँ सब हम कते एग्जाम्पल देखलियै नाम कथी कहू हम मतलब टीवी पर आबि गेलियै टीवी पर आबि गेलियै अहाँके दुनिया चिन्ह गेल बाप रे तऽ ई जे फन्ना रियलिटी शो मे गेने छै आदमी ओ किछु काल के लेल दू महीना चारि महीना के लेल पॉपुलैरिटी रहै छै बिल्कुल बिल्कुल। ओहि के बाद अहाँके टीवी चैनल के ओकरा से कमाई भऽ गेलै हम्म, आब टीवी चैनल या स्पॉन्सर के कोनो मतलब नहि छै ओ सिंगर कतऽ गेल हाँ, हाँ, ठीक छै ओहि के बाद ओ सिंगर फेर वही ठाम जाइ छै ताबे चारि महीना मे सिंगर के गलत आदत लागि जाइ छै गलत आदत लागि जाइ छै जे बाप रे हम तऽ स्टार छी ओ आवरण के ओ धारण कर लै छै आ ओ धारण कऽ कऽ ओ अपन रूट पर वापस जाइ छै तऽ नहि रूट के रहै छै नहि एहिठाम रहै छै बीच मे कतौ लटक जाइ छै हम्म, तऽ ओहिमे नहि ओकर शिक्षा पूरा होइ छै जे सीखने रहै छै सेहो काम नहि होइ छै ओहिके बीचमे हम एकटा एहन सिंगर के हम गाम नाम नहि कहि सकै छी एखन हम्म, ओ आदमी जूता पॉलिश करते अखन अखन रिसेंटली एक मजदूरी के काम करके जूता पॉलिश कऽ कऽ जे बहुत पॉपुलैरिटी गेन केने छलै हम्म, हम्म, जय सिंगर के अचानक ओकरा बजल के एक दिन और हम्म। ओ दोबारा एक रियलिटी शो में एले तो पास नहीं हो सकते कहलकै मैं गा, अब गा, गायबे नहीं सकैया तऽ जे वही लेवल पर गबै छलै सिंगर हम्म, तेकरा सुरे नहि लगलै अरे तो उस रियलिटी शो की केलकै

हूँ हूँ अहाँ कतेक अपना आपके कतेक फलांग कतेक दूर देखय चाहै छी हूँ हूँ कते आदमी मृग मरीचिका मे पड़ क जेकरा ओ बुझैत रहे छै ई हमर रजिस्ट्रेशन अय हूँ हूँ रियल मे रियल मे ओतबे रजिस्ट्रेशन नहि छै दूर बहुत दुनिया ओहिसँ आगा छै से लोक बुझते ने रहै छै हूँ हूँ जाहिके कारण सबसँ सेहो एकटा बड़का समस्या देखय मे अबै छै आ लोक बुझै छै जे हम कनि कालके लेल बड्ड फेमस भऽ गेलहुँ हम्म, बड्ड बड़का कलाकार हम भऽ गेलहुँ तऽ हम्म, तेहन सबके लेल ई हमरा जेना बुझाइए बड़का ई आ, गलती देखयमे अबैए जे लेवल सेटिंगमे समस्या छै हम्म, बिल्कुल बिल्कुल ये एहि बहुत सबके पाछा एकेटा कारण भेलै हमरा जनैत जे शिक्षा छै ट्रेनिंग छै जे प्रॉपर नहि भऽ रह- भऽ पाबि रहल छै अपना सबके हम्म, जे उम्हर कोनो उपायो नहि छै हमरा बुझा रहल है जेना काठमांडू में ज्यादा गुरु जी पर एकटा विश्वास करऽ के जे परिपाटी विकसित होय तऽ हमरा लगैया एहि समस्या के निदान भऽ जेतै ई कोनो अथी नहि आब पिंकू रमेश दुनू बेटी के संग छथि बैसल और हिनका सबके गीत हम की की नाम छियै पिंकू बच्ची सबके हाँ निके रहो आद्या और अपेक्षा

ततेक चीज छै पथार लागल नेटवर्क के कारण कटि कटि जाइ छै ताल नेटवर्क के कारण कनि कटि कटि जाइ छै एहिमे हम कनि दोसर सॉफ्टवेयर के सेहो प्रयास करब हमरा लगैया एक बेर एकर अलग से सेहो एक बेर बैसार हेबाक चाही तथापि ई देख रहल छी जे कतेक एकटा परिवार में जखन एना होइ छै कतेक आसान होइ छै सुनील जी एकटा स्केल देलखिन हाई भेले ठीक प्रवेश ओहिठाम तो सुनील जी अखन मुंबई में छथि प्रवेश सॉरी सुनील जी जनकपुर में प्रवेश मुंबई में पिंकू रमेश दिल्ली में और नेहा से हो अखन जनकपुर में और हम छी अखन बातचीत कर रहल छी सिरहा जिला के लहान बस्तीपुर से एकटा बड़ा हमरा लगैया एहि समय के दूर दूर रह के हम सब कोना नजदीक भ सकै छी तकर एकटा विशिष्ट उदाहरण यद्यपि हम एकटा गीत में तऽ लिखने छी अ, रूपा जी सुनैत कहै छथिन जे बड्ड भऽ गेल लेकिन हमरा लगैया एहि कालखंड के एकटा ई अ, महत्वपूर्ण गीत भऽ सकैया जे मजरल आमक एहि मौसम में हम छी भेल बबूर प्रिय प्रेम से बढ़ जाए प्रेम करे छी तै छी अहाँ से दूर प्रिय तऽ तकर किछु नमूना एतौ देखल जा रहल छै और तखन देखै छलहुँ हेँ जे अनौपचारिक रूप में प्रवेश गुनगुना रहल छलाह केना छै प्रवेश एक बेर जाइत जाइत एकरा केना गुनगुनायल जा सकैया

संगे एक एक लाइन आ कि मिल जाइ छै हम सब दू गोटे के करबै तऽ भऽ जेतै नहि नहि मिलत एक लाइन अहाँ गाबियौ एक लाइन उम्हर से ओके हाँ, से बात। ओके ओके ओके अ, इहो एकटा नीक हम आ सुनील जी प्रवेश त- तोरा कनी किछु काज करऽ के छ जे गीत हम सब मंच पर गायल करी दू गोटे संगे संगे सोनित में कलम होय वा अम, अ, की कहै छै अ, ई लाखो तरे हरियर पहिरबे त हां हरियर पहिरबे त तोरा आचर से बढ़ के तोरा आचर से बढ़ के पवन तकर बाद मुर्गा देलक बांग भ सकैया राम दुलारी दुलारी एहन तीन चार टा गीत के एकदम सरल रूप में कहियो जनकपुर में ही गाबऽ के छै तो चलू आ, सरस भाई के ई सोनित में कलम बोर अपन ना करा ली है हम उठा दै छी सुनील जी आगा बढ़ेता

ओना तऽ सबके सब तरहे भेट घाट होइते रहै छै आओर आइ अहूँ सबके नीक जकाँ भेट भऽ गेल हैत सुनील जी प्रवेश पिंकू आओर नेहा के आपस में नजदीकी एके संग हम सब लगभग डेढ़ घंटा संग संग रहलहुँ आ याद आबि गेल भाई ये दू लाइन आँय? याद आबि गेल हमरा प्लीज मजरल आमक एहि मौसम मे हम छी बेल बबूर प्रिय मजरल आमक एहि मौसम मे हम छी बेल बबूर प्रिय

पार्थ पार्थ पार्थ गबैया कि नहि बिल्कुल हम्म गबैया अखने से बजबैया रिकॉर्ड करैया अच्छा किछु नहि सुनायब बौआ हेलो सुति कऽ उठलैया अखन मूड नहि छै अखने सुति गेल यऽ उठि कऽ आबो अब जाइत जाइत सुनील जी अहीं के मुंह से कोनो एहन चीज सुनी हमरा लगैया जे जानकी नवमी आबि रहल छै और अहाँ के मुंहे जखन सुनै छी तऽ ओ टघरल नोर गे किशोरी

बहुत बढ़िया लगैया जे ई सहजे हमरा सबके किछु सोचऽ के लेल बाध्य कऽ दैया भावुक कऽ दैया और सीता के जे जखने बात अबै छै जे मिथिलाके कथा अगबे नोरेसँ लिखायल किनकर गीत छनि अखन नहि मोन पड़ि रहल अछि सुनील जी अहींके कहीं मोन हुए तऽ ई बात तऽ छैहे तऽ से फेर फेर फेर एकर पुनरावृत्ति होइत रहै छै आइ के ई समय के लेल और ई चारि पाती के छै ने

सारी बहुत बहुत बहुत और भावुक बना दिलक और हमरा लगे सान्दर्भिक तऽ छियै बेस आजुक एहि बैसार के हमसब अब समापन दिस लऽ जाइ छी एक एक बेर हम जखन जिनकर नाम लेब एक बेर फेर बाइज के हमर दर्शक के भावक के अभिवादन कऽ देबनि तऽ सबसँ पहिने नेहा जे अपन गीतो सब सुनेलथि नेहा के दिस से सबके अभिवादन तकर बाद पिंकू पिंकू एक बेर हँ पिंकू भेलथि तकर बाद प्रवेश पार्थ सहित छथि एक बेर एक बेर सजा देल हँ प्रणाम सब प्रणाम कर और सुनील जी हँ बहुत बहुत प्रणाम अखन के समय में सब गोटे घरे में रहू आ घरे से सृजना करू हँ। सब गोटे से आग्रह देखू बेसी से बेसी अहाँ, अखन जे नेटवर्क हमरा सब लगमे सोशल साइटे एकटा बड़का महत्वपूर्ण साधन अछि जकरा हम सब भरपूर प्रयोग कऽ सकै छी बिल्कुल और एहन सार्थक चीज में जखन प्रयोग कऽ पाबी तऽ एहिसँ बेसी और की चाही हाँ, ई तो बड़का काज किया एहि एहि एहि समय के लेल ई संग आ- साथ के लेल बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी और संपूर्ण अहूँ के खास कऽ के बहुत बेसी धन्यवाद धीरेन्द्र जी जे हमरा संपूर्ण परिवार के ई एक संगे लेबाक एकटा अहाँ अ, उपक्रम केलहुँ कहियौ ई बड़का बात छै लेनाइ आ ई विश्व ग्लोबलाइजेशन के सिचुएशन में हरेक जगह जेतै आ खास कऽ मिथिला मैथिली से जुड़ल जे लोक सब छै तकर अहाँके बहुत बड़का अहाँके नेटवर्क अछि ओहि नेटवर्क में बेसी से बेसी लोक ई सुनै से सब गोटे से आग्रह करै छी बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार